Genau. An wann du op Leiichte gees, dann gëss du bei guer net entdeckt. Ech wees, dat du de Sënn han drun. Di ass ënnert dengem Gezei. Ja. Ah, okay, dann huelen ech di och. Okay. Okay. Muss wat man, soss den. Hä, mee trotzdem, Billy, kuck mol, wéi héich awer nach ëmmer mäin ass, gell? Jo, ech meng d'Lënn denger Waff, verschidde Waffen äh, Ah. ah. do an d'Lut. Du gesäis dann Concealment, meng ass 20. Äh meng ass wat steet do Tarnung U13. An den Äh. Nokafwaff kann och en Ënnerscheed man. Uh déck gäil Schlo Boxhännesch als Nokampfwaff. Ja. Wat ma wat wat huet een Wat mat hunn ech Blessuren? och. Lift? Wat huet ee mat de Suen als Nokampfwaff? Schléisst ee mat Suen? Jo, dat hat ech och schonn. An wéi ass dat? Geil. Well et kengert, ech schléiss einfach mat de Suen esou dran. Dann mécht e cool Patsch kräisch esou. Ech hunn geil fonnt. Ah, oh nee, dach, do. Ech hu lo trotzdem mol rëm deen Jammer dann ebe geholl, nëmmen als aus Sécherheet hier. D'Josh huet An- jo d'Medibags. Ja, ja.

Déi hunn dat einfach gemaach, einfach agaangen hunn alles gepackt. Mee dat pack mer, pack mer. Gudde Moien, ech sinn hei, ech kucken. Oh fuck. Jo, gutt. Nee, dat ass gewollt. Ah. Rutsch erof. Ja, kënne mer och Masken un soen. Ech beäntwerten de Pager schnell. Wann eng Wach kënnt, da schéisst se an da gëtt et de Pager. Ech hun de Page. Wow, hei loung nach eng, gell? Jo. An was de Schmock? Ah, hei sinn Täschen. Ech kréien en nëmme gefesselt. Oder? Da dues es zu fesselen. Das net so schlimm, wa se net unbedingt gefesselt sinn. Mir sagst es um Buedem kanns behalen. Okay, das ist ja schon mal gut. Heiser en äh, en, en Safe. Ja, schon, wat machst du?

Esou. Ah fuck, hei ass de Polizist. Ah, ech pass op de Bouw erem op, ne? Jo. Fuck. Do war mei Fehler, ech hätt de Bouw an net sollte setzen. Mir hätten och ouni dat kënne man. Deet mer leed. Klaut awer op mann's alles wat der kréie kann. Ja, ja, si schon dobäi. Wat, wéi geet dat schon mei? Bei Zach go an F drécken. Wow, wie geil ech awer lo ziele kann. De gelsche Box han schon. Wie schléit ee scho méi? Äh, mat ee mengg. Ech wëll awer och eppes klauen. Gëtt souwisou gedeelt. Zäit em eng Box Boah. hanner scho. Oh, Billy, kaf Ja. der onbedingt esou Viséier, gell? Jo, ech kann e. Nee, mech soen, dat bréngt et mega grad. Ok hei ass och nach Jewelry. Ech reparéieren. Yep ech hin. Oh hei ass Polizist gewiescht. Äh wien huet nach keen keng keen Kuerf mat sech? Ech. Ech. Äh Moment ech kann d'Dierne kucken. Dach d'Joscha huet schonn e Kuerf. Wou ass et? Jo, gesäis de bei dengem Numm ass do eng Walös normalerweis. Jo, jo, mee wou sinn d'Kierf? Ma hei muss, muss s hei déi Dénger huelen. Komm, kuck hei, hei bei mech. Et si keng Kierf do, du muss d'Dénger huelen, déi ginn zu Kierf. Yann, hei! Ah, ech lafen déi ganz Zäit un den Dénger. Ah, ech och! Hei, kuck, déi, sou Dénger muss e huelen.

Ah, nice. Ech gi sou mega ein déi scho mol ran, och wann mer net giffe fliehen. Vun hanner kommen se och. Ja. Jo. Ah fuck. Fehler, Fehler, et war Fehler rauszegoen.

Schon net dru geduet, dass man nach die den Ugrëff vun de Flicken do hunn. Äh, nach 77.

Okay, ee Kuerf ass do. Okay. Zweet Kuerf och. Ah fuck, ich muss gesehen den Chat gemacht. Fehlt noch alles Kurve.

Okay, Moment, da machen Jochen lo Mediback am Platz den Jammer, weil ich finde schon Gefühl, den Jammer ist nicht so extra, wann, also wann ihn, ja. doch wahrscheinlich ist das wahrscheinlich der besten Equipment am Spiel, wenn du weißt, wie du mit umgehst. Wie du weißt, ne? Genau. Ich meine, ich muss mal da ein Tutorial so gucken. Okay, muss den Kiefer abbringen, das klauen, flicken sie ran.

Okay, eng Minutt dann nach. Das wäre gut, was ich schon eine Kur füllt, für das man direkt mich schnell sich für rauszudrohen. Wohin schei war erwischt, dass ich mal dick unrealistisch. Ach, ganz Sinn. Geht's halt Kiwi raus, raus, doch. Ich mache einen Diop, für das, dass man dann Hanna raus können. Okay? Ja. Okay.

Ah fuck, d'Zäit leeft. Maja, mengen ech jo. Ok, ech hunn e Pak. Ok, laf elo. Ah fuck. Soss, wann net geit mir awer hei op den Daach erop. Ech huelen se dann a geien se an den Helikopter. Wéi wär dat? Krusten, ass en erop ukomm? Jo. Fuck, Sniper. Déi Geis op den Daach. Nämm, schiessen se ëmmer Geis mat G. Pass op, et sinn Flicken hannert äerch. Ja ech wees. Ech kréien se net erop geheit. Joshua do si Flicken, schéi se do. Jo du brauchs e Skill fir se souwäit ze geheien mengen ech. Et ass gutt si geheien se an du kanns sech ëm d'Flicken këmmeren wann dat geet. Ok. Fuck wien ass down? Ech, mee ech geload grad. Merci. Jo oh. Ok schnell schnell schnell schnell.